Meithrin a hwyluso gyda dysgu ar-lein. Mae'r myfyrwyr i gyd yn unigolion. Efallai bod yn ganddynt ei maes diddordeb neu ei diffyg diddordeb ei hunan. Un o'r rhwystrau mwyaf yw cael maint dosbarth o hyd at 30 o bobl ifanc yn eu harddegau, hormonau gwyllt, diffyg ymgysylltu gan rhai sy'n amharu ar ddysgu eraill. Yn ystod y ddwy flynedd diwethaf, rwy fi ac athrawon pwnc eraill wedi dod o hyd i gyfrannau uwch o'r dosbarth nad ydynt yn gallu gwrando ar gyfarwyddiadau ac y mae angen esboniad unigol arnynt. Mae'n ymddangos bod angen i fwy o fyfyrwyr gael help gyda'u gwaith, a dyna oedd y rhwystrau wynebwyd yn ddyddiol yn yr ystafell dosbarth ac yna cyrhaeddodd Covid-19 ac fe'n taflwyd i amgylchedd newydd o ddysgu ar-lein. Roeddem wedi bod yn gweithio trwy Teams fel ysgol ac felly datblygwyd dull hwn ond ni chaniatawyd iddynt ddarparu fideo na dosbarthiadau wyneb yn wyneb ar-lein. Mae'r rhwystrau o ran yr oriau y mae angen i Paratoi adnoddau addas sy'n newid yn barhaus ar gyfer y holl grwpiau blwyddyn hyn. Ynghyd â baich gwyn a ddu, mae mae hyn i gyd yn effeithio ar fywyd y cartref gan nad oes modd ei cwblhau o fewn y diwrnod gwaith. Dylem ddatblygu dysgwyr i fod yn feddylwyr annibynnol sy'n gallu ymchwilio a dod o hyd i atebion i broblemau, deall y cyfryngau y maent yn gweithio ynddynt, a sut i weithredu er mwyn mynegi syniadau. Mewn cyfrifiadureg, mae'n ofynnol i ni addysgu datrys problemau a galluogi myfyrwyr i ddefnyddio'r offer i ddatrys problem benodol, gan eu galluogi, rwy'n gobeithio, i fynegi eu syniadau. Mae'n rhaid iddynt gyfrannu cymhwysedd, hyder a pharodrwydd er mwyn wneud cais. Dylem fod yn hwyluso myfyrwyr i ddod o hyd i'w llais eu hunan drwy brofiad o ddatrys problemau. Mae angen iddynt ddeall ac ymchwilio i'w meysydd diddordeb eu hunan ac yna datblygu rheini i ddilyn eu syniadau eu hunan. Gyda dysgu ar-lein, mae gwaith grŵp wedi bod yn amhosib. Roedd fy nosbarth tygau yn gweithio ar y cynllunio aseiniadau dan reolaeth cyn y cyfnod cloi, a phenderfynais barhau a gosod tasgau mewn darnau bach gyda llawer o arweiniad, cod enghreifftiol a fy meddyliau ar rhaglen debyg. Ansicrwydd yw'r broblem, gyda pheidio gwybod beth fydd y maes llafur terfynol ar gyfer blwyddyn deg, gan fod sôn eu bod nhw'n mynd i gael gwared ar rywfaint o gynnwys. Penderfynais na allai mwy o wybodaeth am rhaglenni Python byth fod yn peth drwg. Roedd ni hefyd wedi cwblhau symleiddio algebra Boolean cyn y cyfnod cloi, felly roeddais â noddau technocamps iddynt i atgoffa nhw. Mae cyfnod allweddol 3, blynyddoedd 7 ac 8 wedi cyfarwyddio i gwblhau y noddau penodol a cod.org, ac mae gan flwyddyn 9 dasgau Python i'w cwblhau. Mae lefel A yn cwblhau tasgau theori ac yn gweithio ar ei syniadau prosiect. Mae rhwystrau amlwg yn gysylltiedig â dysgu ar-lein, yn enwedig yn fy ardal dysgu ar-lein yn Sir Gaerfyrddin, lle mae rhai myfyrwyr yn dal i fod ar gysylltiad dial-up. Mae yna fater mynediad i'r rhyngrwyd, offer, amgylchiadau teuluol ac yna'r lefel o ymgysylltiad unigol sydd gan fyfyrwyr â phynciau. Rwy'n canfod fod y mwyafrif o myfyrwyr wedi ymgysylltu â'r dasg a osodoid, ond wrth i'r codiau cynyddu mewn anhawster, nid yw'r myfyrwyr llai ymroddedig yn dilyn nhw. Mae'n ymddangos fod blwyddyn 7 ac 8 yn cymryd mwy o ran na blwyddyn 9. Fodd bynnag, mae blwyddyn 9 hefyd wedi cymryd ei opsiynau ar gyfer y pynciau tygau, ac felly mae'n bosib bod nhw'n osgoi pynciau na fydden nhw'n ystyried cymryd yn annibynnol. Yn ystod y cyfnod cloi, rwyf wedi bod yn cymryd gwersi Cymraeg dan arweiniad yr Athro a gwaith grŵp mewn ystafelloedd Teams, sydd wedi bod yn bositif iawn. Gallai hyn fod yn ffordd lwyddiannus i ddysgu fy myfyrwyr os bydd dysgu ar-lein yn parhau. Byddai sesiynau wedi hamserlennu gyda gwahanol dasgau a gwaith grŵp yn ein galluogi i barhau i ddatblygu annibyniaeth y dysgu mewn ffordd fwy strwythuredig. Mae gennym fyd technolegol sy'n datblygu'n gyson, sy'n newid yn gyflym, a nad oes gennym unrhyw syniad o ble mae'n mynd. Ac ro'n ni'n ceisio arfogi myfyrwyr ar gyfer y byd hwn. Rydym wedi cael agwedd one size fits all at addysg, a gallai hyn fod yn gyfle i athrawon a myfyrwyr gymryd rhan mewn gwahanol fodelau addysg sy'n gweddu i ddysgwyr ac athrawon yn unigol. Rwy'n gweld bod gweithio o gartref mewn addysgu ar-lein yn fwy addas i'm personoliaeth i. Rwy'n rhoi adborth mwy ystyriol i myfyrwyr unigol ac rwy'n strwythuro'r tasgau yn fanylach. Rwy'n awr yn gallu torri drwy ofid y bobl ifanc i'r dasg wrth law. Mae'n ymwneud yn gyfan gwbl â dysgu pwnc a cyhyd a bod y pwnc hwnnw'n cynnwys materion moesol a moesegol i'r myfyrwyr eu harchwilio, yna gallai'r dull o ddysgu fod yn llwyddiannus yn y dyfodol. Tra ei bod yn dysgu ar-lein, nid yw disgyblion afreolus yn gallu amharu ar ymddygiad y cyfoedion sydd mewn y sail dosbarth yn ychwanegu at yr amhariad gan ddefnyddio amser gwerthfawr er mwyn adfer trefn. Rydym yn ceisio rhagfynegi rhagolygon byd-eang tra ein bod yn datblygu sgiliau myfyrwyr. Mae hon yn dasg debyg i ragfynegiadau o ffiseg cwantwm a'r posibiliadau anhysbys a allai ddigwydd. Ein gwaith ni yw arfogi myfyrwyr â'r gallu i ddatrys problemau a gwybod ble i fynd i wneud hynny. Dylai myfyrwyr allu datrys problemau a allai godi a chymhwyso eu cyfeiriad meddwl. Mae un o fy myfyrwyr blwyddyn tair ddeg wedi bod yn gweithio'n annibynnol ar y rhaglen ffynhonnell agored ar gyfer Test and Trace, gan ysgrifennu cod i helpu gyda phroblemau. Mae myfyriwr arall wedi bod yn llwyddiannus yn y rhaglen Cyber Discovery ac mae'n mynd trwy hyfforddiant a ariennir gan y Llywodraeth ar hyn o bryd. Mae hyn yn codi amheuon ynghylch a sut mae'r myfyrwyr yn meithrin eu safbwyntiau ar fywyd yn gyffredinol o ran y canlyniadau y maent yn eu dilyn. Mae hyn yn debyg i dadansoddiad ystadegol, er enghraifft, lle nad oes atebion pendant, dim ond y ffigyrau a gaiff eu camliwio er mwyn cyd-fynd â safbwynt unigol. Mae gennym ddiwylliant a chymdeithas gyfredol sydd â wahanol wybodaeth i hyd yn oed yr ieuengaf o'r staff. Pwy wedyn sy'n meithrin y cyffyrddiadau moesegol a phwy yw cymroddeiddwr moeseg? Er enghraifft, pwy sy'n penderfynu pwy sy'n gyfrifol am farwolaethau a achosir gan geir hunan-yrru? A ddylid defnyddio drones mewn rhyfela? Bod cymdeithas Big Brother yn dderbyniol? Gall algorithm cyfrifiadurol wneud penderfyniadau yn hytrach na barn ddynol. Sut y gallwn gydbwyso'r angen yn ein system bresennol o weithgareddau economaidd i alluogi'r tlotaf mewn cymdeithasau i ffynnu, ac adnoddau'r byd i ymadfer er y gallwn weld bod pobl sydd mewn pŵer yn cael ystyriaethau gwahanol. Sut y ddewn ni gytundeb fel cymdeithas fyd-eang gyda barn mor wahanol am gyfrifoldebau a dewisiadau moesol a moesegol er mwyn meithrin y genhedlaeth nesaf i fod yn hoelyswyr ei hunan o'n newid? Bydd gwerth y cwestiynau gwleidyddol hyn yn amrywio yn ôl ymateb yr unigolyn, ac mae'n siwr ei fod yn lliwio ei waith a'i gylch o ddiddordeb. Wrth i ni barhau i fynd i'r afael â'r rhwystrau rhag dysgu, ein hateb ar hyn o bryd yw ceisio ymgysylltu â myfyrwyr a chyfrifiadureg yng nghyfnod allweddol tri, fel y bydd ganddynt dealltwriaeth gliriach o beth yw cyfrifiadureg, lle mae'n cael ei defnyddio yn y byd, gyrfaoedd ac astudiaethau academaidd posibl. Yn ôl y cynlluniau chwiled i'r ysgol, ar hyn o bryd, mae'n bosib y byddwn yn colli'r cyfle unigryw hwn i newid y ffordd mae'n swyddogaethau addysg yn cael eu gweithredu. Mae cwestiynau sydd angen eu hateb yn bellgyrhaeddol ac yn gymhleth, sy'n gofyn am newid meddwl radical, gan alluogi myfyrwyr i gyflawni eu potensial yn hyderus mewn byd technolegol sy'n newid yn gyflym.